Gyda llaw, wrth i ni gael golwg ar rai o'r cefnogwyr, mae tîm cefnogwyr Cymru wedi chwarae tîm cefnogwyr Luxembourg y brynhawn yma. Ac arwydd o'r hyn sydd ddod, dybed, buddugoliaeth i gefnogwyr Cymru o 11 gol i un. Wel, mae'n gêm mae disgwyl i Gymru hennill, falle nid o gymaint a hynny. Gadwch ni gael golwg ar y ddau dîm. A chychwyn efo tîm Cymru, a'r sylw wrth gwrs ar y capten, Simon Davies, yn ennill i hanner canfed cap dros i wlad, noson hynod bwysig iddo fo, ond yn bwysicach o bosib i'r rhif pedwar, Ashley Williams. Y gŵr sy a'i daid o'r Rhondda ac yn ennill i gap cynta dros i wlad y seithfed chwaraewr ar hugen i ennill cap cynta dan reolaeth John Toshack. Da gweld Jason Koumas yn teithio o'r diwedd, mae o wedi colli y chwe gêm ddwetha oddi cartre a da iawn gweld Jermaine Easter yn chwarae yn bartner yn y llinell flaen i Freddie Eastwood. Ond noson fawr i Williams, noson fawr i Simon Davies a dwi'n siŵr y gwelwn ni ragor o gapiau newydd heno hefyd. Y tîm cartre, tîm Luxembourg, y capten ydy Jeff Strasser ac mae o di ennill dros hanner cant o gapiau. Mae noson fawr hefyd i'r rhif 16, Sebastian Remy, fe godrwn i wydriad i Remy ac os mae o yn ennill i hanner Canfed Cap hefyd. Nhw, mewn gwirionedd, ydy'r ddau enw amlwg. Y blaenwr ydy'r rhif 30, fydd o'n chwarae'r i ben i hun, Joachim. Fletcher. Mae yna'n dacl yng nghanol y cae gan y bachgen ifanc Gerson. Eastwood. Mae o wedi mynd heibio i Hoffman. Efo un cyffyrddiad. Mae wedi gyrraedd o eto. Mae uh, Dlin Clio i gynorthwya fan y diwedd y bas yn wan ac oedd hi'n gam. A mae John Tosiak yn pwyso'n drwm ar ei ffon. A mae yna bethau yn pwyso'n drwm ar ei feddwl o. Mae'r bel gan Cwmas. Easter efo fo. Simon Davies yng nghanol y cae. A mae o'n dewis y bas adfred i Eastwood ochr bella'r cae. Ac yn sydyn mae yna fwy o dempo. Ac mae wedi cael ei rhoi yng nghornel isa yr hwyd. A mae o'n dathlu ac os mae o'n gwybod, mae wedi gwneud diwrnod da o waith fanna. Gôl unigol gampus ganddo fo. a mae o wedi sgorio am y trydydd tro dros i wlad. Mae Cymru ar y blaen o gol i ddim. Ia, be, be sy'n bwysig i, i ymosodwr ydy y, y ffrwydriad o gyflymdra. Dros bum llath, mae o'n cael cyffyrddiad bach fan hyn, yn mynd hi rhwng y ddau yna, ac wedyn mae o'n ffrwydro ddau dri cam i fynd rhyngthyn nhw, ac i gael y just i gael ei hun oddi wrth yr amddiffynwyr yn fanna wan. Mae o'n ffrwydro allan 23 cam, mae'n codi i ben, tu allan i'w droed de, i'r heibio, i'r postyn pella. Gol dda, gol dda.
Pas yn chwilio am Fletcher. Mae'r rhan gipiad gan Hoffman. Mae fyny â hi ddim ond at Morgan. Dai Davies yn y cymharu ni i ddau ddyn yn gwylio'r gêm yna'n slipars. Wel, mae yna dipyn o mwy o fywyd yn yr ail hanner yma. Mae gan Simon Davies ar ddydd i hanner canfed cap! A mae East wedi gwneud un ddwy. Y capten yn dathlu hanner canfed cap efo gwaith penderfynol a'i rhoi iddi ar blât i Freddie Eastwood ac yn sydyn mae yna fwy fyth o wên ar bêl droed Cymru. Luxembourg dim, Cymru dwy. Wel, lle oedd cefnwr De, Luxembourg much? Dwi'm yn gwybod, ond chwarae teg i Simon Davies, mi ddaru o gadw i ben Mi gododd o'i ben i weld Eastwood yn gwneud y rhediad yna a mi o honnau'n gôl hawdd i Freddie Eastwood ond dych chi chwarae teg i Simon Davies. O, wel, oedd hi'n agos at ag uh, cam sefyll lyd. Ond y fan hyn, wan, so di gallu colli ben, mi ddarog edrych i fyny, welodd o Eastwood yn dod i mewn a chwarae hi'n syth i'w lwybr o gol dda Simon Davies yn allweddol yn y gêm.

to win to win the game. Um, but there we are, 2-1 in Sarajevo and 2-0 in Luxembourg. So we'll be a happy bunch on the plane tomorrow. Owain, llongyfarchiadau ar y canlyniad, ond wyrach yr un mor bwysig, llongyfarchiadau mawr i ti ar dy gap cyntaf un. Mae'n siŵr bod chdi wrth dy fodd. O, yn amlwg dwi'n uh, bles ofnadwy, uh, yn falch iawn. Um, yn amlwg ar ôl gymaint amser allan uh, efo, efo anafiadau, uh, teimlo eich bod angen gwella ar y uh, pa mor siarp dwi ar y cae a bethau. Ond mae hynna'n mynd i ddod efo munudau rhwng rwan a, a diwedd y tymor i Abertawe, uh, ond y falch o gael y cap cyntaf allan o'r ffordd.